میݙا صدق ݙٹھی جیلھے سچ سنڄاتے کہیں ٻئی سعادت کوں دل نئیں منیندا کہیں فلسفی دے کہیں فکر و فن کوں جے آکھیں عبادت کوں دل نئیں منیندا
ہووے ذات اپݨی ذری ہک وی شامل ملے جے شہادت کوں دل نی منیندا اے در در تے سجدے اے جاہ جاہ تے نبڑت کہیں اے جھی عادت کوں دل نی منیندا میݙا صدق ݙٹھی
جلھے سچ سنڄاتے کہیں ٻئی سعادت کوں دل نی منیندا۔ کہیں فلسفی دے کہیں فکر و فن کوں جے آکھے عبادت کوں دل نی منیندا ہووے ذات اپنی ذری ہک وی شامل ملے جے شہادت کوں دل نی منیندا اے در در تے سجدے اے جاہ جاہ تے نبڑت کہیں ایجھی عادت کوں دل نی منیندا۔ جو محمد دا امتی ہاں تیکوں خبر نئیں کتھاؤں کجھ نہ منگساں دعا دے علاوہ اوئے کوئی حاجت روا نیں تے مشکل کشا نیں دھرتی تے میڈا خدا دے علاوہ۔
نعرہ تکبیر بھل نعرہ تکبیر زوردار نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔
کوئی حاجت روا نی تے مشکل کشا نی ایں دھرتی تے میڈا خدا دے علاوہ جو بھئی اے سارا ہے تیڈا کرم مہربانی اے لفظیں دی جڑت وی تیڈی عطا ہے اے سارا ہے تیڈا کرم مہربانی اے لفظیں دی جرات وی تیڈی عطا ہے ایویں اپنے فن دی ودا پھوت ماراں سی تیڈے سوا میڈی اوقات کیا ہے ایہو جے ماحول اچ ڈتا حوصلہ ہئی اے لفظیں دے سر دی جو قائم رھدا ہے فخر کوئی کرینداں تاں ایہو کرینداں مسلمان ہاں میں تے میڈا خدا ہے اے حدودیں توں اتے وجودیں توں ٻاہر نہیں مثل تیݙی نہ کوئی مثال ہے تھہر ڳئی ہے دھرتی جے پاݨی دے اتے سارے دا سارا سی تیݙا کمال ہے وجودیں توں ٻاہر نہیں مثل تیݙی نہ کوئی مثال ہے تھہر ڳئی ہے دھرتی جے پاݨی دے اتے سارے دا سارا سی تیݙا کمال ہے یہ تیرا کمال ہے کوئی جو کچھ بھی منگ دے تو کر مہربانی عطا کر چھڑے نہیں اے مقرر ہی نہ کریس ہو سنسو من نال رس ہو اے تیڈا کمال اے کوئی جو کجھ وی منگدے توں کر مہربانی عطا کر چھڑیندیں اے حکمت جمع زمانے دی جے تھر ونجے تاں اتھاں دربھ کوں دارو دوا کر چھڑیندیں اے تیڈا کمال اے کوئی جو کجھ وی منگدے توں کر مہربانی عطا کر چھڑیندیں اے حکمت زمانے دی جے تھر ونجے تاں اتھاں دربھ کوں دارو دوا کر چھڑیندیں گناہ گار جھک تے کوئی معافی یا منگے تاں بخشش دی ول انتہا کر چھوڑیندیں۔ ایہ رحمت تیݙی آ ونڄے جوش وچ تاں فقیریں کوں وی بادشاہ کر چھوڑیندیں۔ ایہ رحمت تیݙی آ ونڄے جوش وچ تاں فقیریں کوں وی بادشاہ کر چھوڑیندیں۔ طلب کولوں وافر، ضرورت توں زیادہ، جیڑھا کوئی منگدے کریندا عطا ہئیں، توں حاجت روا ہئیں،

جتھ دریندے وی لوہن پہ دیدار لیوں ابر سایہ کریں ناز قسمت اتے تھیں مسخر زمانے دے سردار لیوں ڈوس جہانیں کوں خلقیا اوں خالق نہا اپنے دلدار لیوں مٹے من ٹال لیوں پج گی انسانیت اپنی معراج تے چپے چپے اتے انقلاب آ گئے بھاگ جاگے ایں ویران دھرتی دے ہن بݨ تے رحمت عالم جناب آ ڳئے تے اینجھی شمع جلی تے اجالا تھیا رات ظلمت دی آخر ا تسخیر تھئی کیویں قیصر تے کسری دے کنگرے ہلے رحمتیں دے محل دی جو تعمیر تھئی جیلے ہتھیں دی برکت عنایت کیتی ول تے کھجی دی چھڑی وی شمشیر تھئی منتشر دل جو دہلیز تئیں پج ڳئے مل ڳے دل نال دل تے ہے زنجیر تھئی۔ منتشر دل جو دہلیز تئیں پج گئے مل گے دل نال دل تے ہے زنجیر تھئی اے سئیں تاں سئیں اے غلامیں دا دل ڈکھ ونجے دل جیکر ڈکھ ونجے تاں سحر رک ونجے ہک اشارہ تھیوے تے شجر ٹر پوے بیا اشارہ تھیوے تے شجر رک ونجے تے جیڑھی وادی ویرانے توں تھیوے گزر غنچے چہکݨ لڳن تے بہار آ ونڄے آ ونڄے دلربا جے خیالیں دے وچ دھپ دے سڑدے ہوئے کوں قرار آ ونڄے بݨ تے دشمن جے تلوار ننگی کوں چا آپ ݙو ٹرے ٹردیں نکھار آ ونڄے مئے محبت دی سینے توں ایں سانبھ رکھ ناں محمد دا گھنگے خمار آ ونڄے جیڑھی وادی ویرانے توں تھیوے گزر غنچے چہکݨ لڳن تے بہار آ ونڄے آ ونڄے دلربا جے خیالیں دے وچ۔ دھپ دے سڑدے ہوئے کوں قرار آ ونڄے بݨ تے دشمن جل تلوار ننگی کوں چا آپ ݙوں ٹرے ٹردے نکھار آ ونڄے مئے محبت دی سینے توں ایں سانبھ رکھ ناں محمد دا گھنڈیں خمار آ ونڄے بݨ تے حبدار والی کوثر دا ایں

تسوں ہے سچ دی تے میݙے آقا دی ہر ادا ہے جتھاں محبت دی انتہا ہے اتھاں ہوں ایندی سئیں ابتدا ہے تے قرآن عظمت بیان کیتی ہے کون صدیق شان کیا ہے توں سچ جے پچھدیں صدیق اکبر تاں اسم احمد دے وچ فنا ہے تے ایہ وی سچ ہے پچھاواں آقا دا ناں ہا ظاہر جہان اندر ایہو ثبوت ہے جو میݙے آقا دا ہے پچھاواں صدیق اکبر۔ ایہو ثبوت ہے جو میݙے آقا دا ہا ہے پچھاواں صدیق اکبر جو شمار کر تے توں سچ زمانے دا ݙے تے ضرباں میزان کر گھن کوئی سچ دا نقطہ نہ اولے راہوے توں پھر تے جگ وچ اعلان کر گھن سبھے اے صفتاں سبھے اچھایاں کوں چک نہ ونڄن دھیان کر گھن۔ تے ول گواہی دے کیتے لاریب شرف شامل قرآن کر گھن سچائی معراج اتے پجسے اے سلسلہ بے عمیق ہوسے اتھاہیں ڈیکھیں جو پیارے احمد دا یار طاہر صدیق ہوسے تے صدیق سچ اے تے سچ صدیق اے اوہو غلام اے اوہو امام اے اے الفت ایندی معراج دے وچ ملیا غلامی دا اے انعام اے جیندی صداقت اتے فرشتے اوندی وفا کوں کرن سلام اے۔ جو ستے ٻانہیں دے گھن پناہیں اوں محترم دا اے احترام اے تے جیڑھا وی ترتیب کوں تڑیسے اونکوں تاں نکتہ صحیح نہ ملسے صدیق سدھ اے جے سید چھٹ ڳئی ہے عین ممکن نبی نہ ملسے تے وفا کوں جیں تے ہے ناز یارو وفا دی عظمت دا جو مینار اے کرن حفاظت کیتے او سچ دی جو لمحہ لمحہ کھڑا تیار اے۔ کتھائیں تیاری ہے بے قراری ہے منتظر اونکوں انتظار ہے ہک کیا مقدر جو جیندے مونڈھے تے ݙو جہانیں دا سچ سوار ہے ٻلھا تے مونڈھے تے دھرک پیا ہا جو کوئی نہ ݙیکھے رقیب شالا او سارے منظر کرن پہ ریساں اے کون اے طاہر نصیب والا اے کون اے طاہر نصیب والا۔